Bon bini na Papiamentu Podcast. Un podcast kaminda nos ta bai papia. Papia, papiamentu. Un papcast, kaminda nos lo bai korda bo kon ta papia papiamentu. Esaki ta mi Papiamentu Podcast. Number dos, basta rato caba cu mi haci prome, pero abo a yega tempo pa mi haci e number dos. Ta bay trata di uh, haci e mas uh, regular. Um, na Papiamento Podcast numero un, nos papia di Omaya Leeflang. komo minister kon el a bin ku un plan pa standarisá papiamentu pero ku e standarisashon di papiamentu e simplemente tabata ta ku e palabranan spañó gaña nos ku ta papiamentu i asina no i dor di esei tambe.

Esei nan ta uh, pushe den radio, televishon, den media. No? I ento asina e publiko ku ta nos, e yu nan di Kòrsou, tambe ta kue e kosnai, no? Kue e kosnai, lubidá nos mes palabra, kue e palabra ku ta spañó, nan ta bisa ta pusha komo, uh, uh, uh, uh, pusha manera ku ta papiamente ta. Anto nos ta lubidá loke ta di nos. No for di grandi te chikí, pero su identifiká ku esnan ku ta chikitu nunka lo tende palabranan ku nos si a lanta na chikí ta tende di nos mama, nos tata, nos bela, no, i ku ta palabranan papiamentu, no nos pañó. Españó na Venezuela un ta papia papiamentu. Anto bo tin ku puntra bo mes dikon nos si na Kòrsou ta kohe e palabranan Spañó hinka den nos manera di papia. No, i kon esaki tambe lo tin influensha, i tin influensha den nos manera di pensa i kon nos ta mira nos mes.

Nan ta bezig owo ki ta traduci pa gobierno, pa school, saca buki, no? E mien di nan ki esnan cu ta haña mas uh, sen for di enter, enter e asunto ki. So naturalmente nan lo defende esei ki na morto, paso ta for di ei nan ta haña sen. Un pamentista di berdad tin cu sali bisa bo, Hey, mi ta ripara un cierto cos ta pasando den e pueblo, kiko e pueblo ta papia no mas paño, mas paño kibra na lugar di pavimento. Pero nunca nan lo bisa bo esey, pasobra e pas palabra nan spañonan ey ta for di ey, fo'i spaño nan ta cue E palabra mi se no ta sne ki kos mismo ang ta tal kos ta sne ki mi se papie te palabra ki ta na papiamentu nan ta bisa ato e papiamenti ta simplemente spaño ku hopi bes nan mi a tin ku bai buska kon ta bise na spaño pa nan mi bisa despues no ta sne ki ta papie un papiamentu no de nan bo ta mira kon un inosente nos ta komo pueblo pero kon tambe fia di Palabra bo por manipula un pueblo. Bon, esei tabata lokual ku nos a papia di p'esei. Den e pòdkèst number un, anto awoki nos ta bai pa e pòdkèst number dos. Bo a papia. Tur e palabranan ku bo ta tende awor aki, ku nan ta yama papiamentu nobo, ta spañó. No, no tin ni unu ku bo ta bisa ata nos aki ta un palabra ku nan a bai reskatá ku ta tempu di nos mama ku nos tata tabata papia kos ei. Laga nos binka e palabra ei bèk. No? Esei pa mi ta tin ku ta un un papiamentista òf mínimo un hende ku ta stima papiamentu. So tur ta bisa abo ku nan ta stima papiamentu ku tur sort di kos. E palabra ta manera e hasi bo bèst. Ta gawon un dia bo ta lanta bo ta tende e kos ta hasi bo máksimo awor. Hasi bo máksimo, un ekspreshon ku no ta eksistí i nunka no tabata eksistí den Papiamentu. Anto máksimo atrobe ta spañó, no? Ke men di bèst ta bini di hulandes, do your best, no? Anto, ya, si e ta palabra malu, so sigur sigur bo no por papia nada ku ta bini di hulandes. bo tin ku papia e manera ku e spañolnan ta papia, esnan ku ta papia spañol ta papia, anto ekspreshonnan manera hasi bo bes ta bai pèrdí. Anto hasi bo bes pa bo bisa oke bes ta bini di hulandes, pero máksimo ta bini di spañol. Awo e spañol e ta mas mihó ki e hulandes e ora ei? Hasi bo bes ta den nos bokabulario pasobra nos tin Hopi cuatro shen y cinco shen aña di relacion cu landa. Mescos nos relacion cu Latinoamerica, pero dicon esun aki si, anto esun aya no. Anto hombre bo ta mira e cosa ey bon bo ta ora bo cu e manera un ora bo cu e coi come no. Ora bo mira, bo ta sinta na un mesa, no mesa, mesa ta bini spañó, pero bo ta sinta riba e stul, e stul ta bin, palabra stul ta bin di hulandes, bo ta kome ku fòrki, palabra fòrki ta bin di vork ku ta hulandes, anto si bo no usa fòrki bo por usa Cuchara cu ta bin atrobe di Spañó. Noke men bo ta mira cu tantu e Hulandes y e Spañó tur dos a topa otro den den riba Corsou no pero e Hulandes cu e Spañó tin un cos cu ta ta e prome cu ta e portugues e portugues antoma e africano no e base di hulandes ta portugues africano antoma hopi di africano nai a koe atrobe un tiki for español pero hopi for di hulandes tambe antombra anto traha un palabra manera forki vork forki no Di mes bo ta ñabu ku hopi afrikanonan ku a bai diferente parti di mundu, no, bo bai mira Surinam tambe, Surinam tambe bo ta mira ku hopi palabra ta e i ei nan a buta tras di dje, meskos ku e fòrk a bira fòrki, kòrk a bira kòrki. Un manier i asina tin hopi mas ehèmpel, pero ta palabranan ku nos desendientenan afrikano, nos hendenan afrikano ku a forma loke ta e Yu Kòrsou awor aki, ta e parti di mas grandi, nan a traha e palabranan ei, nan a papia e palabranan ei usando, kombinando spañó, hulandes i nan mes lenga ku ta afrikano. No, hopi bo bai diferente parti di Africa awor aki, tin caminda gewoon cu bo ta kere ta papia minder ta papia, y hopi di e palabranan lo caba na i, solo, tin un caminda na Africa cu solo ta solo. No, to ya, si mi bai tras e pamenti snai, mi, mi bo bisa solo mas. Yo bo bisa sol. So sol ta, sp- ta spañol. Bo ko manera se ta miño ku nos mes palabra nan, ku nos mes hende nan, ku nos mes historia, ku nos mes eh, eh, eh, descendiente nan bini Africa a hasi, of a bin kunete hasta den, den diferente eh, em, manera, no? Of den hopi di e palabranan. Pero tur esei nos ta bai perdiendo, pues. Nos bai perdiendo nos historia, nos ta bai faltando na rèspèt na nos desendensha. Esnan ka bin promé ku nos, ka hasi e palabranan promé ku nos, i a pasa e palabranan pa nan, pa nan yunan i pa nan ñetunan te ku nan a yega na nos. Asina tristu ku awendia bo ta bai mira ku bo tende bon, si bo por tende bon, so di mes ora bo ta den e kos, bo no por analis'é bon, pero bo ta bai mira ku ta un papiamentu kibrá, nos ta papiando ora kibrá, anto kibrá, bo tin ku mir'é kibrá den e sentido kapòt, no, broken. Un kos ku no ta papiamentu, anto kibrá bo. Tin ku mir'é tambe ke ta mitar papiamentu, mitar spañó. No, ta na bo un ehèmpel. Awendia, un palabra ku ta papiamentu, bo por tende hopi hende awor aki, nan ta bisa bo hoy en día, hoy, hoy en día. Hoy en día trove Un palabra puru puru spañó, no, ku den tur lugá ku ta papia spañó ta oy en dia ta usa. Awo atrobe kon nos komo Yu Kòrsou por a bai di awendia ku ta un kos úniko di nos, un palabra úniko di nos, ku nos por a bai atras, nos tur ta usa awo oy en dia. No, asina mi tin mas ehempel. Bueno. No, caminda tur hende ta bisa bon, of tabata bisa bon, o yu Curaçao ta bisa bon, bo sa tal tal cos. No, ora bo bai Merca, e Mericano ta bisa bo, well, tal tal cos. E Spañó ta bisa bo, bueno, esto y esto. E yu Kòrsou tabata bisa bo, Bon, bo sa tal i tal kos. Awor, hopi yu Kòrsou ta bueno. Nobenta i nuebe por shento yu Kòrsou bueno, tal i tal kos. Enton, nos no sa mes mas di unda e bueno a bin. Nos no sa mes mas ku nos tabata bisa bon Nto e mesun hernan ku ta bisa bo kon importante ta pa nos papia pepemento, ku ta papia pepemento, nan tur ta kuminsá nan dia i nan palabra i nan papianan ku bueno. No, nto mentalmente ya kaba e mente ta siegu, ku e mente no por analisá i mira e i bueno, e kos aki ta spañó. Bo wasi bo usa bueno haciendo un joke like nos bisa haciendo wega pa bisa bueno bo sa cu e momento y bo a usa bueno pa haci un wega cune pero e mente di Eugene Koushou ya caba ta ciega cu nos no ta ni mas analisa y sa cu e bueno ey Ta e bon cu nos ta lanta ta papia, e bon cu nos mama cu nos tata siña nos. No, esey nan, e nan bo ta mira el a cuminsa cu palabra, ta cu e palabra di spaño. Poco a poco bo ta mira con e cuementu di palabra ta bay birando Mas grandi kombinashon di palabra na spañó ke men di awor no ta bueno mas ta bira liye ta bira awor muy pronto. Hasi e kos ei muy pronto, muy pronto e kos ta bai susede. Muy ta gewoon hopi. Hopi lié. Pronto ta lié. Ke men, hopi lié e kos ta bai susede. Ban hasi e kos hopi lié. Pero no ta e hopi so a disparsé awor. No. E hopi den kombinashon ku e lié ku tambe disparsé. Ke men, e hopi a disparsé. Disparsé e liye disparsé do la bira muy pronto. Ke men di bo no ta perda e palabra bo e combinacion di palabra tambe bo ta bo ta perda bo pa un expresion spaño. Anto asi no ta sigui no ta sigui cay nos mente ta sigui gaña nos cu ta spaño ta miyo cu ta spaño ta e papiamento anto nos ta bay lubidando palabra nan manera liye. No ku nos no sa mas palabranan manera e ke men, ke men tal i tal kos. Awor ta pues, pues, pues. Pero e mesun pues ku bo ta usa awor aki, ku hopi hende ta usa, antes no hopi tempu pasá, ta ke men nos tabata usa. No, ohalá, ohalá, palabra ku mi mi ekstraña mas pa mi oso. Ohalá ta spañó atrobe, tuna papiamentu e palabra ta mare. Mare e kos ku por pasa, mare e kos por bai bon. Bo ta mira atrobe, mare ta dispas'é. Casi bo no tende hende ta papia palabra mare y awe mes. Anto bo tur hende, hopi hende ta ohala radio, television, hendenan cu bo ta mira tur di ey, nan ta ohala, ohala tal tal cos, muy pronto, ohala. Ki ta pasa? Esey ta drenta bo mente, tur e palabra mare. ta zak zak i ta bai abou bai abou bai abou anto yo rei bo ta wòrdu programá ku ta ohalá bo tin ku usa bo muy pronto bo tin ku usa bo anto si nos ta sigui pèrdè palabra pèrdè ekspreshonnan ku nos tin ku ta di nos pèrdè nos kultura i manera mi a splika. Bo mente ta wòrdu programá ku e manera di papia e palabra spañó ta mas mihó ku esun di bo papiamentu, anto esei ta buta ku bo tambe ta bai pensa ku bo mes i ku bo yunan di Kòrsou, ku e latino papiadó di spañó ta mas mihó ku abo, bo kultura i tur loke ta di e Yu Kòrsou. Pens'é, ora bo mira e latinonan snan na Kòrsou, hopi di nan ta purba papia papiamentu. Anto nan sí por mira e diferensha entre spañó ku papiamentu. Anto mi ta ña mi tin un ora den un kombersashon kaminda mi ta papia ku un latino, anto mi ta tende ku e latino ei ta usa mas palabra papiamentu ku e yu Kòrsounan mes ku mi konosé. Paso e latino su ta bisa bo, Bon dia! E latino ta bin bisa mi, Buenas! Buenas, buenas! E latino ta bisa mi, Mare tal y tal kos. Awendia! E latino ta bisa mi esei. Mientras e yu Kòrsou. Sakando e buenas. E yu Kòrsou ta bin ku um ohalá. Palabra masha manhos mes. Ohalá anto ku muy pronto. Anto asina nos a sigui bai kemey. Bo mira ku awo. Latinonan sa nos mes, nos palabranan mihos ku nan, mihó ku nos. Bai, ora bo bai Hulanda, por ta bo hulandes ta kibrá, pero bo, bo, bo ke hasi bo bèst pa, pa, pa papia, mustra e hulandesnan ku bo ta. Obviamente, ora bo bai Spaña, bo ta hasi bo bèst mustra e spañónan ku bo tambe ke pa, por papia spañó. Meskos e latinonan ku a bin Kòrsou ei, nan ke hasi nan bèst mustra. Nos komo Yu Kòrsou ku nan por papia papiamentu, no? Lo ta p'esei bo ta yabi ku nan si ta mira hopi bon diferensha entre e suaño ku a fòrsa riba nos tur e añanan aki gaya nos ku ta papiamentu, anto nan si ta mira ku e suaño e ta Anto e reinan sí ta usa nos palabranan. Hopi tristu. Hopi tristu ku un djafó tin ku bin, anto papia e nos palabranan di nos, anto nos mes ta beise ta lubidá. Tur dia mas i mas em kiko ta di nos, kon ta di nos, di unda el a bin, di unda nos a bin i ke nos ta. No paso un un palabra tambe, un palabra ta bisa bo ken bo ta. So un palabra, den kada palabra tin un historia, meskos ku hasi bo bèst, meskos ku e fòrki ku e stul, no E tin un suerte un sabi ku ki ku ken bo tene kontakto ki ora anto kesei a pasa den bo den bo kultura un manera tur palabra ora bo bai buska nan nan ta bini di un kaminda nan tin un signifikado me kòm manera ke mende ya tur esei bo ta pèrdè ora ku bo stòp di usa un pala un ekspreshon manera hasi lihé of hopi lihé, anto hombra drenta den e pueblo awor di Kòrsou, e yunan di Kòrsou, muy pronto. No, pero kosnan ku nos a ni sikiera para pensa mas. Hopi triste. Enton e papiamentistanan, e ladronnan di palabra den yu Kòrsou ta wega. Yu Kòrsou ta hòrta te hasta hòrta idioma, hòrta te hasta hòrta palabra. No e pavimentistanan ei ta bin bisa bo em hey mi ta mira un kos ta pasando den mi pueblo eh, culturalmente ku nos a lubidando nos palabranan. No, e e e pavimentista ei e ke juist usa esei no pa em pa sigui promove anto saka ganashi for dje. Tin un eh pavimentista ku tur ora bo ta tende na radio, bo tende opi na radio, anto ta bisa e úniko manera di reskatá Kòrsou, no Kòrsou, Papiamentu, ta ku e yunan di Kòrsou, pero ta bisa kurasoleñonan ku nos bai siña papia spañó. Ke mi figurá bo ku mi pa nos resgatá papiamentu nos tin ku siña papia spañó. Naturalmente esun ku tabata entrevist'é no por a komprondé e konekshon, no, pero e konekshon ta ku ora ku nos bai siña spañó. lo cual cu nos ta haciendo caba awor aki mas y mas, ora so nos ta be, nos ta beza ta coe mas y mas palabra, of nan ta beza ta pusha den nos, den nos carganta mas y mas palabra Spañó, anto gaña nos cu ta Papiamento. No, anto riba bo bisa, no, tur palabra tin den Papiamento bo, pero ora bo e wak, tur e palabranan ta Spañó. Y Spañó mes no tin tur palabra, pasobra niun plenga niun idioma no tin tur palabra. Pero awor ki bo por bisa si ku pa mimia no tin tur palabra, dor ku tur palabra ku nos no tin, nan ta bai kue for di spañó, anto gaña nos ku ta papiamentu i te hasta e palabranan ku nos tin ku ta di nos, ku ta hasi nos úniko, ku a hasi nos úniko, te hasta nan ta bai pèrdí. Pasobra esei palabranan tambe Nan ke kue e palabranan spañó bin gaña nos ku ta papiamentu? Hopi tristu. Ora bo bai wak, por ehèmpel, tumba, no? Bo ta bai mira ku tumba ta pasando meskos. Ku nos papimentu suba, mi bisa bo, e programa ku nan ta bisa programa e pueblo wòrdu aki ta kue e palabra spañó ku ta e palabras òf e sonido spañó ta mas mihó ku esun ku tin nos. Bo ta mir'é den muzik tambe. Na papiamentu e palabra ta muzik, no músika. Música ta espanhol. Muziek, eh, muziek ta bin berdad di, di Hulandes, pero mi a explica bo, nos tin hopi aña, hopi contacto cu, cu Hulandes, y muziek ta e palabra, bo a tende men e doblere, Monique ta gusta muziek, Monique ta gusta muziek, no, anto e, e, e, e, e palabranan ku a drenta den nos pabimentu ei, for di hulandes, for di afrikano, for di portuges, nan a duna nos pabimentu un sierto ritmo. Nòt bo ta tende bon den Monique ta gusta muzik, pero ku doble R tin ku bai traha e kantikia woki, e tin ku bai a siña, Monique ta gusta musika. Pasobra muzik a bira bo palabra malu por usa e palabra muzik mes no ta ta musi musika tin ku usa son musika ta di spañó do supuestamente papiamentu no tin un diferensha mas entre spañó ku ku papiamentu manera muzik ta un palabra ku tabata taba kaba den nos bokabulario nos tin mester di bai saka muzik pa hinka. músika. No, pero esei ta e modus operandi, e manera di di operá di e sistema aki. No, nos no solamente ta saka e palabra ku nos tin ta usa, no, ku bo por bisa ta bini olandes, no ta sak'é pa bo ta esun espanyo, pero e palabranan ku nos tin di nos lihé, purá, tur e palabranan ei, bon, no, nan tambe ta wòrdu saká òf ta purba di saka nan pa hinka e e palabranan na spañó, no. Te ora nos por bisa ku nos a standarisá, awor nos tur ta papia spañó, papiamentu mes kos, e standarisashon. Un otro kos tambe. Sacando cu e standardisacion ta gewoon gaña, un gañamentu pisa e ta. No, no un mentira. So mentira tambe ta spañó, saca mentira, ta un cos cu no ta ni existi, ta gewoon pusha na pusha cu e perta den nos papiamento, anto atrobe saca mentira ta mas mió cu bo bisun hende gaña. Bo ta mira atrobe, bo ta mira e patronchi, kende gaña ta cultural di nos, Anto no, bo tin bo bisa gaña mas, bo tin bisa saka mintira, un kos ku no ta eksistí, un kos ku ta inventá, antoba ku un kos ku ta so spañó na kue, mentira, mentira ta gewoon spañó, bo ta nuntu saka mentira si ta gewoon un kos ku nan a plak hinka den otro, a bisa bo no, esaki ta te manera bon, esun di bo, di bo, di bo, di bo kultura, di papiamentu di Yu Kòrsou, esei ta bon, ma ta nèchi. Ta mira? Anto esei ta e patronchi. E patronchi ta loke ku ta kota di Yu Kòrsou, semper tabata di Yu Kòrsou, no ta nèchi, no ta bon. Esun ku ta zona spañó, bini di spañó, ku nos ta kue hòrta di spañó, esei ta esun bon, anto esei ta e papiamentu. Mi ko mand'é ke men di pens'é, bo bisa mi. Asina ta kaba ku nos pañó, kaba ku nos kultura, kaba ku nos palabranan, ku nos ekspreshonnan ku semper a hasi nos úniko pasobra nos ta úniko. Awor ki nos ta birando mas i mas un mal kopia di spañó. mal kopia di Latinoamérika. No, ora bo mir'é den nos no bo bo ta mir'é den nos manera di papia so, pero bo ta mir'é tambe ya kasi tur kaminda wok e ta latino bo ta haña. ta traha anto e yu Kòrsou, ta sinta na kas òf e tin ku bai Hulanda pasobra p'e no tin trabou. den su pais, pasobra den su pais esun ku ta bini di afó ta mas mihó. Anto segur ora ke ta latino bo ta mira e nos hòmbernan kon nan ta kai pa e damsnan latinonan, ku lo kla ta bai Fini bira mucha mucha ora ku nan mira e hina aki pasobra nos ta wòrdu programá te asta den nos idioma, te asta den nos lenga ku nos no ta bon, ku esun djafó latino ta mas mihó ku nos. No, nton mi ta keda awe te aki. Mi ta spera ku bosan pensa riba lokual ku bo papia ora aki. Antombra ku, ya, ku bosan ke por ke por ke por sende un lus ku ta ku ta beish ta paga awor aki den hopi yu di Kòrsou, no? Ku por ki ku por kita e brel e e e e e. E banchi ku tin awor aki, e brel i palu, nos yami asina, ku tin awor aki dilanti di e wowonan di Yope Yu den Kòrsou, anto ora bo bai mira kon fásil por manipulá un pueblo i bo te lubidá su mes kustumber i palabranan. No komo ta programá un pueblo. Pasobra lo bo bisa eñanan ku awor a kiji sinkuenta, sesenta, setenta aña, ku nan lo ta kòrda i ta papia e palabranan ku nan a lanta kuné. Pero bo ta mira ku ta usa radio, televishon, media, Pa programa nan, enton ma ku nan tambe ta kai aden ku yun ta sali bisa ei tende ki mas alanti ta papia cos ku esei aki em, dikon gaña no ta bon mas, dikon ta saka mantira anto ken a ken a inventá e koi, ken a bin ku e koi, saka mentira, e koi no ta papiamentu. No, nan tambe ta lubidá e gaña poko poko, enton papia ku saka mentira.

Bisa e kos su dia, bisa e kos su dia, un sierto momento e pueblo ta kue, e yu Kòrsou ta kue, no? Anto asina bo ta manipulá un pueblo. Anto bo e asuntu di Papiamentu ki ta un manera bon kla, bo ta mira kon kon fásil nos ta komo komo hende, no? Kon fásil nos ta, pero vooral komo yu Kòrsou. Pasobra no hunga no a hinka den nos stimashon pa Kòrsou, orguyo pa loke ta di nos, pa nos konservá loke ta di nos, defendé loke ta di nos. Anto nos ta, nos tin, nos tin e kapa ei di nos ta mas, ta mas, mas delegá. Anto p'esei nos ta mas fásil tambe di programá. Anto atrobe ta unda e kasa

Nunca nan lo nos usted riba dje. Pero pesey mi tey no more scumilinga papiamentu podcast e papcast awor ta bay ehm mundo completo pa esnan cu ke tende. Bon show nan mi ta keda te aki pawe. Ya, lo mi trata pa parti tres. Lo no ta tantu leu asina for di parti dos. Mi ta trata di siman ku ta bini di graba parti tres. Anto nos ta bai sigui analisá.